Ah, ma ete chung'ane yawa ma ida we eh, ma nochwe chon ma nochwe gokinyi ka nyasaye oneno ka dende tin tin to to in ema in e gwe- obiro e gweng' ka Mhm. An ema donjo e gweng' ka. doneno ka ridora Aneno. in ema acheki Eh, ine ma cheke winjo wachni An ba neno kinena. Eh. Ei, Kendo neno kicheka. wera shot ti winjori go wera ka gi woro This is hot. to koro And this is hot. Ah, eh, ber lokra ne matin Martin. eh Nus down. eh Kama. ah kik ilokri idhi miyo idhi miyo kadhi kuma nadhiye koro Wewe wewe wewe sewe. wacho pija awinjo opija to en kasinda

Dalau. e dawa moro manyocha onindo cha idwa tim raparne Mm. to apani budhono dhi bedo maduong' koro kibiro koyo cha gotieno cha Mm. imbe wabodh wabodhi Koro abi abudhe rapar mar dawa. ah, ibiro an makod ibiro ira ok rapar dawa rapar dawa en mag jolemo joka Ah, ah, Donge ing'e ni tinde ok tim kamano. Ah, An abira bira kaka wendo ka wayudo ka bini koro anindo mano koro ji te dhi nenowa kodi to kama ah, ng'ama serious makata ka jone nago to asungora asunga Ah, dong ing'e ni an serious lakini pok amek main omopija nobiro gi rateng' pod moro ayiero pod ayiero Opira- bwana. opija nobiro gi silwande moro e gweng' ka omera dhano bende ng'iyo omera to be ok onge kata so- lakini ber Oh. iber Koro- ka jaga dwa neno kaka iduog iketo kama Mm. ang'eyo kaka igerori Mm. ai ber Atieki. ai ber ya to idhi kanye ka ko kwadog mwandu Ah, an astral, an astral. Ang'iyo kaka gweng' chalo. Oo. Eh, ang'iyo kaka gweng' chalo. kare wadhi kama Mm. wa- modong' waloso kwadhi koro an ok adhi mwalo kuro koro aweyo Iwe nang'o? to donge in ma dhi manyi a gima akwongo nyisi cha Hmm. ee Koro idhi ni wawuoth kodi. ado an mano be ka ji nya luora gweng' ka Ah, ee oganda moko ma biro biro ma gi- nyalo luora to kinyisa wach moro kanyo mamit manyalo miyo kata koro awuoth. Ineno, Ing'e ni mokwongo- chaka- Mondi amua ni iwuotho gi ng'ato. ling ng'e kuma magadi Ang'wen. magadi Ang'wen. magadi Ang'wen. anuoni gi gididi Eh, koro chak gi dama. mokwongo ada nyisi wach achiel ber mano achiel osadhi Mhm. dong' weche adek Confirm. mar ariyo Mm. Aheri. yani senena tisehera mana day one yani umenijaz kata nyinga pok ipenja to in isemana hera siaria baadaye nyingi go baadaye maana ariyo kik igas adong ariyo odong to machielo ing'e rwakori Ah. nyako ma kata kidonjo go kidonjo go e mtaa dhano nyaka nyaka ng'i ng'i ai ge Eh, koso inisa yien opija kaka ira yien ano Ah, podi podi odong adi sani neni ukach odong adi Mhm. odong' achiel Eh. aparo ni tugo kanyo ok mipira gi lakini winja gi roho Mm. Koro awinjo iber roho. iber kanyo Eh. eh Koro mano kende gik moko ang'wen ah makende mose- gigo po- moko biro ya kore pap ka moko bi Oh, mano mana michako go. ng'eni mokwongo Mm. ng'ane be kwa kacha Mm. wuon opija ok adano winja maber ma- gini ng'eni ma madiri Koro miyo kinya wache. eh momiyo kata sani Mm. adwa ni ikadho